Zûleyxa çawa dest avête gumlek çiriya û wê demê mêrê Zûleyxa kete hundir û ji ber tiştê dibîne ji çavên xwe bawer nekir. Bi hêrs û bi xezeb got, Çit qewim e. Zûleyxa got, Yûsûf xwast dest bavêje namûsa te, ez jî jê direvim. Vê xulamê xirab bide cezakirin. Cezayekê mezin bidê an jî wî bavêje hepsê bila li wir birize. Yûsûf got, Min li tu kesî xirabî nekiriye. Ez dest navêjim namûsa te tu kesî. Zûleyxa bû esîrê nefsa xwe, ji min xwast ku bedena min bi dest bixe, ez jî ji ye reviyam. Yek ji malbata Zûleyxa jî ji mêrê wê re got, Bê lêkolîn tu kesî nede cezakirin. Dibe ku tu guneyê masûmekî bixîst wê xwe. Ku Gumlek ji paş ve qetiya be, Zuleyxa ketiye bin bandora nefsa xwe û sûcdar e. Ku Gumlekê Yûsif ji paş ve çiriya be, ev jî elamet e ku Yûsif derewa dike û Zuleyxa rast dibêje. Lê mêze kirin ku Gumlekê Yûsif ji paş ve çiriyaye. Mêrê Zuleyxa fêm kir ku jina wî, Zuleyxa, derewan dike û wî dixapîne. Piştî rastî derkete holê jina xwe re got, Bêguman ev xapandina we ye. Xapandina we zêde mezin e. Yûsif, qet behsa vê bûyerê neke. Zûleyxa, tu jî ji guneyê xwe tobe bike. Lewra te xeletî û guneyekê mezin kiriye. Wextê pîrekên wî welatî seh kirin ku Zûleyxa çav berdaya xulamê xwe pê tinas kirin Gotin eşqa dil ketiye dilê wî. Gotin eşqa dil ketiye dilê wî. Çiqas di rêyeka şaş de ye, xwelî li serê Zuleyxa be. Dema Zuleyxa sah kir ku jinên derdora wî tinazê xwe pê dikin, bang li hemû a kir, tev hatin balê û li odeyeka mezin rûniştin. Zuleyxa her yekî kêrkek da destê wan, piştî gazî Yûsif kir. Yûsûf ku xulam bû mecbûr bû were. Yûsûf çawa kete hundir, çavên hemû wan çû ser Yûsûf. Ji delalîya Yûsûf ecêb man, xwe hinda kirin. Hayê wan ji wan nema. Şûna fêkiyan biqeşêrin destê xwe birandin û gotin, Ev ne însan e, ev wek melek e. Piştî vê planê Zûleyxa ji wan jinan re got, Tiştê hûn lome dikin ev e ku hûn di şûna min de bûna weyê jî nikaribûna bi nefsa xwe. Belê, min xwest Yûsif bixime dest lê ew nêzîkê min nebû. Ku ew xeberê min neke, xwe teslîmê min neke Ya ê bikeve zîndanê yan jî ez ê wisa bikim ku li rûyê erdê rezîl be. Yûsûf lê rênd ku bi dek, hîle û planê wan re nikare micadele bike, destê xwe hilda bal Xwedê ve û zarezar kir. Got, Rebbê min! Ji min re hepz ji vê qesrê çêtir e. Şûna ez emrê Zuleyxa bîn ve cî zîndanê nesîbê min bike. Ku tu alîkariya min nekî ez ê jî bibim ji cahilan. Belê, we xelet fêm nekir. Yûsif pêxember di şûna qesrê de zîndanê xwest. Lewra hin caran tiştê em jê direvin di wan de xilasiya me heye. Ji xwe rêya diçe cennetê bi zehmetî û bi meşaqetê hatiye perdekirin. Rêya diçe dojehê jî bi zewq, hewes û xwastinên nefsê hatiye dorpêçkirin. Çawa bihuşt ne hêsan be, cehennem jî ne beredayê hatiye xulqandin. Xwedayê me, tiştê te ji me re nivisandiye ji me re rehet û asan bike. Şopandina rêya Yûsif pêxember nesîbê me bike. Amîn, amîn.